Reit, dyma chi map o gynnau yn, yn office de. Ac oedd, oedd yn uh, magazines ni. Oedd yn un Carlton, Dunsgroff, hwnna, Gwrdd Leisbury te. Ac o fanna, Mother, yn Mother Factory oedd hwnna yn RD te. Pan o'ch chi'n dwad i'ch gwaith yn bora te, gewch oni mond pedar a ddeg, ond dim o fi yn unig un, oni gynnoch chi bw- bwndal bapura fel un o'ch blaen te, ac ma' 'na lot o wanol seisys, dwi'n cymryd bod hwn yn quarter four ounces te, de, de, o rei chi fynd fe- fel un te, chi'n ca'l hwn fel un, te. Yn fel 'a. Dyn- o' ti'n taflu nhw wedyn i bocs. Ti'n neud ti'n ca'l n- neud un arall wedyn de. Twt, te. Ie ie ond yy reina oedd bacia o rein ŵan yn mynd i powdwr oedd mynd i rein. Be' o rein yn mynd i lawr i ŵan i cytia te. A de- oedd y bocsys mynd i i fan 'yn i merched yma. A 'na n'w a dyna n'w roid reina wedyn te i i fewn i fyny

Be', y gwahanol fath o ffrwydron 'lly ia? Ia, ia, ia.
A pam oedd hynna?
Wel, nid o saffach te. Gynna i ddiddordab mewn petha oedd yn gwneud clac os liciwch chi, ffrwydron. Yn poetio dipyn efo heini felly pan o'n i'n ifanc. Ac wedyn yn trio yy gwneud dipyn o waith i bobl wedyn yn chwythu cerrig i fyny ar ffermydd a petha felly de. Yym, a hefyd, bu mi yma yn ystod y rhyfel, a dwi'n cofio'r amser yn iawn, o'n i reit ifanc, o'n i'm yn ddeg, beth bynnag de, o'n i saith neu wyth, ac yym dwi'n cofio mynd i mewn i ryw gwt lle oedd y genod ma'n gweithio, a hand grenades oedd gennyn nhw er mwyn y rhyfel 'lly. Ac oedd y genod 'ma yn peintio ring bach gwyrdd rownd bob grenêd, ac hogan arall efo brwsh bach efo paent coch yn rhoid tri groes bach ar y grenêd. Mae siŵr gen i bod hynny'n golygu bod y grenêd yn llawn. Wel, mae gen i ddiddordeb mawr mewn mwyn gloddio i ddechrau, cychwyn, a mae'r mwyn gloddau yn wel, wedi defnyddio rioed. Wedi dechra efo powdwr du, black powder neu gun powder felly 'de. A wedi symud ymlaen wedyn i'r ffrwydron mwy yy mwy cry' 'lly. A felly ma'r diddordeb wedi cario mlaen i'r gwaith yma. Wel, pres ydi bob dim yn diwadd. Ag o' 'na deulu yn yn yr ardal yma, y Cessons. Ac oedd y Cassons yn bobl wedi symud i mewn i Borthmadog a'r a Minffordd a Penrhyn 'ma yym adag datblygiada mawr yn yr harbwr yn Porthmadog a'r diwydiant llechi ac ati a felly gweld bod 'na rw- bod 'na ffor' o neud pres yma. A ddechreuon nhw yn y safle yma, dwi'm yn sicr cweit yn lle oddan nhw, I werthu y ffrwydron mwy modern, os liciwch chi, yn yr cyfnod yna. Yy o, prynu yr gun cotton 'ma i fewn o o le o'r enw Stone Market i lawr yn De Lloegr ac i werthu o mlaen wedyn i'r chwarelwyr a'r mwynfaoedd plwm a copor ac ati yn yr ardal yma. Yym ma' 'na amryw o o bobol wedi t- t- trio a dwi'm yn meddwl bod rhan fwya o n'w wedi bod yn 'w'rach yn llwyddiannus iawn yma. Ma' gennon ni Osmond Williams, ma' pawb yn wedi clwad yr enw yna, yn un wyth wyth naw, Lionel Watson yn un naw dim tri, The Steelite Syndicate Limited yn 1907. Buan iawn oedd hwnnw wedi newid i The Steelite Explosives Company y blwyddyn wedyn. A'r rheswm mae'n siŵr pam mae rhywbeth fel yna'n digwydd ydy bod nhw'n mynd yn fyr o bres. a felly maen nhw'n ffurfio cwmni newydd a trio gwerthu mwy o siars i gael pres. A wedyn mi ddoth cwmni yn 1912 o'r enw'r Urgate Company. Ac um, mi fydd yna ffrwydriad mawr iawn yma yn y gwaith ar adeg yna. Oedd hi mor fler, TNT, a mi ddaru 'na bobl ddenig o Penrhyn am Borthmadog wedi dychryn gymint, meddwl bod bod y lle am chwythu fyny i gyd 'lly de. Ac ma' gen i gopi o lythyr wedi cael ei yrru gan Cyngor Penrhyn i Gyngor Port isio nhw ddiolch i'r pobl am fod mor dda yn cymryd pobl o Penrhyn i fewn. Wel, oedd, oedd y ffrwydron yn cael ei defnyddio, fel dwi'n deud, yn y diwydiant llechi lot fawr. Rŵan ta'r ffrwydron o'r math oedd Cook yn gwneud yma, y nitroglycerin explosives, oedd heini'n da ddim byd i chi gael llechi allan o'r mynydd, ond Oedd 'na ddau ddyn yn gweithio dan ddaear mewn chwarel, y Maenner, a hwnnw oedd yn paratoi'r safle i'r chwarelwr dynnu cerrig allan i'w torri a'i hollti i wneud llechi. Oedd yn y gwaith yna oedd ddim otsh, a fo oedd yn gyrru'r twneli ac yn paratoi'r lle, a felly oedd o'n defnyddio'r nitroglycerine explosives. A ffrwydron am lot o gic ynddyn nhw felly de. A mae gen i yym wel mae un hanes cynnar iawn ydi bod, dach chi di clywed am Bwlch y Plwm yn Llanrwstan? Do do. Gwaith y Bwlch y Plwm a ma' na lun gin i fama ordor yn mynd i mewn o gwaith Bwlch y Plwm i'r

Ac yym o'dd o'n siop, dach chi'm yn ca'l siopa fel 'ma ŵan, cos o'dd pobol yn medru dod i mewn, miners oddan nhw, i brynu pwys o siwgwr dudwch, neu pwys o flawd, a hefyd dau neu dri pwys o bowdwr du, i ddefnyddio yn y pylla glo lle oddan nhw'n gweithio. Dach chi'm yn ca'l hynny wrth gwrs ŵan. Ac o'dd yr y teulu yn disgwl i RT. a ti'n cwc wt ti, cario mlaen efo'r busnes, ond doedd gynno fo ddim diddordeb. Oedd gynno fo ddiddordeb yn y ffrwydron, a felly ddechreuodd gwneud rhai i hun. Gosodd hi'n adag drwg, oedden nhw'n y ffrwydron ma ddigon peryg, os na oedden nhw'n cael eu trin yn iawn ar ol cael eu gwneud, oedden nhw'n mynd i danio ac rhad bobl. A mi weithiodd o lot ar hyn, ac yn y diwedd mi brynodd Shars mewn cwmni i lawr yn de Lloegr, y Miners Safety Company, oedd yn gwneud ffrwydron i'r pyllau glo ac ati. Ac oedd yn ddyn reit ddoeth, mae'n rhaid, a'i lygad ar bres. A mi Aeth ymlaen i brynu mwy a mwy o shares yn y cwmni 'ma, nes yn diwadd oedd gynno fo ddigon iddo fo godi ar ei draed a deud 'Ylwch, dyma 'dan ni am neud'. Mi dderben- mi nath o dderbynnu symud i Penrhyndeudraeth, ond cyn neud hynny wrth gwrs, oedd o'n trafeilio mewn trên, medda nhw, a mi gododd ryw ddyn oedd yn ista cyferbyn â fo pan stopiodd y trên. a gadael y compartment felly, gan atal be oedd yn debyg iawn i bapur newydd ar ei ôl, a mi gododd cwcwn, a be oedd y papur yn deud be oedd y Llywodraeth yn gwerthu ffwr fel sgrap. A'r gwaith oedd wedi mynd ymlaen yma yn ystod y rhyfel gyntaf oedd hwnnw, a mi welodd o bod na bosibilrwydd o gario mlaen yn fama a hefyd gneud nitroglycerine explosives, explosives hollol wahanol i be oedd y Miners Safety Company yn wneud. Mi brynodd y safle a'r sgrap i gyd, a mae'n siŵr bod nhw wedi gwerthu lot o hwnnw i gael gwarad yna fo. A mi, ddoth, mi symydodd y pobl o'r Miners Safety Company lawr yn De Lloegr i fyny i Cooks, i'r ardal yma, ac er mwyn gwneud y nitroglycerin explosives oedd rhaid iddo fo gael nitroglycerin, a mi oedd o'n gynhyrchu o yn y Klondike 'ma. Oedd o'n safle handi, oedd e gyd i lawr hirwdoedd. Gwneud y nitroglycerin yn y top un, ac oedd o'n medru rhedeg i lawr i'r cytiad, oedden nhw'n ei gymysgu o hefo'r Pethau eraill oedden nhw'n defnyddio, yym, rhed- gofai bwmpio fo neu'r un byd fel 'na, o'dd yn rhedag o'i hun, ag a felly bu o hi a mi. O'dd o'n fusnas llwyddiannus iawn i danio'r yy yy ffrwydron yma. Ma' rhaid cael detonator. A mi o'ddan nhw'n gwneud rhain yn gwaith Cwcsman. Yn hwyrach, mi ddaru Artie Cook werthu allan i'r Nobel Compol, ICI oeddan nhw yn y diwedd, i fyny na'r dir, a hwnnw oedd yr cwmni oedd yn eu rheoli nhw am y mewn ffordd.
Lot o safety precaution yna chi te te. A de, na ti'n mynd i fewn i cwt te, a rhaid ti gwisgo over shoes oedden ni'n galw nhw te, sgwt i wneud siŵr bod na ddim spark na byd te. A na ti beth arall te, os ydyn ni'n mytrwy neu earrings neu clip yn dy wallt, o rhaid ti dynnu nhw.

O o hwnna o'n i o o'n asid a betha yn y stwff de ag gas inna oedd mynd adra yn nos de molchi fel hyn de oedd dy ben dy syllu teulu bod a'i wangal pat yn ôl dy ben yn idio di de ond cyn yn amser i cyn dechrau yna de o o'n o'n ferched dwad yn o'na efo gwa coch sti o'n o'n dweud etien ti o'n neud hwnnw de a na ti beth arall amser hyfal De, ond not am rhaid ond mynd o gwmpas de efo um, detonator wire sy'n ei gwallt. Oedden nhw, lle, oedd o'n mor playable te, oedden nhw'n mynd i wneud cyrlas ac yn o'n nhw te, oedd gen nhw'n tyrpan e. Um, wnaethoch chi ddioddef o'ch iechyd oherwydd gweithio'n gwaith cocs?
Do dipyn bach achos oedd pan o'n i'n gweithio allan yn yr yn yr yym allan yn y gwaith yn gneud yr yr cartridges y tri ro- yy oddan ni'n gor'o' rowlio n'w y stwff i fewn yn yr c- yr yy be' a rowlio n'w fyny ond oedd yr ogla mor ofnadwy oedd o'n codi cur yn ben a a teimlo sal.

Ag o'dd o'n ogla cry ofnadwy a yym er o' gennon ni betha'n m- fel masg a peth felly ond o'dd o'm yn neud dim gwahanieth 'sti. O'dd o'n dal i fynd drwyddo ni oedd. Wedyn mi o' 'na dair eglwsiant a wedyn ta fen i yna do? Do oedd o'n un ar adeg ynny oedd o'n. O'n i yn y canteen adeg ynny. Na o'n i yn y gwaith ar y gynta. O'n i yn y canteen ar y ddwy wedyn. Pan ddaru y lle chwysu. Paratoi pedair onon ni yym llond crwc mawr o datws yn barod i neud y cinio ac wrth i'm siarad yn braf a peth nesa nath bob man i fyny a mi droiodd y canteen fel hospital. yn dod â bobl i lawr ers i fyny nôl i'r canteen i yy wedi brifo dydd Llun de. Oedd hi oedd hi yn ofnadwy. Ond oedden ni'n ista y bore yma y pedair oedden ni yn gwneud paratoi'r tatws y byd lly. Ac yym peth nesa o'n i'n ben draw'r gegin Ac oedd un arall ochr arall i mi, ac oedd y ddwy arall rywle, a tatws a dŵr yn nofio dros bob man, a bawb yn stunned, methu gwybod be oedd wedi digwydd 'de. Nawn ni byth anghofio hynny. Fi pas- o, oedd y do- efo'r doctoriaid a'r ambulances mae'n siŵr ac yym a phawb yn jyst Oedd pawb yn helpu allan mewn ffordd i helpu yn do? Yr oedd hi'n yy yn ofnadwy yn ddychrynllyd y do- i ddeud y gwir. Dwi'n cofio y y y un un dw- bod yy o- o' gynna i yy yym pe- perthynas i'n i'n i i'n nhad o Penrhyn, brawd a chwaer oedden nhw. A yym aru nhw 'u dau yym Mae hi'n gweithio yn y cytiau yn y gwe- yn allan ag oedd o f- dwi'n meddwl bod o'n mynd â truck rownd i bigo'r bocsys i fyny dwi'n meddwl. Ti'n cofio hwnnw dwyt? Ia ond sdi o'dd yy adeg ynny o'n i... Aru ni aru ni gyrru ll- lladd ond dwi'm yn cofio pwy arall 'de. Ia p- pan o'dd y closio yno sdi o'n i yn shiptown. Shift fault mewn ffor. Ond yr oes lwsio nes di.
Ti'm yn meddwl am y peth wyst ti? Do ti ddim, o'n i'n gweithio da ar cover clan dau cyn lle pan y clan amdano ddim yn meddwl am y peth. Ie, oedd gwran unlla sti y cytia. Ond unlla saff sa dweud y gwir de, sti oedd yn berig yn bob man, yna oedd y mwyna digwydd yn bob man mor les yna ynde. Ia, o'n i'n dechra fan 'yn yy yn pum deg saith wi gath y pedwar eu lladd o'dd yr wsos o'n i'n dechra arno sbia. Hmm cwt yy chwythu un o'r merched yno ynde? Ia. Yn ochor y pwll draw hwnnw. Ia. O- o'n i o'n i yn y canteen efo'r ddau yn yy ar 'yn panad yn y bora hwnnw a dyna fo mi ath y ddau o 'wan nôl i'w gwaith es inne fyny I dop Klondike o'n i'n tanio bore hwnnw a o'n i newydd tanio un reit hegar a ddeud gwir, glec go fawr a dyma'r ffôn yn mynd, yy Karen yym sgwrstit ŵan 'lly. Arwydd mai chdi o' hwnna? Naci medda fi a ma' fi rhedag allan 'ma ac o'n i'n gweld yr yy Sdim bwc ma hon yn codi o o set hwn de. Yym bredis i lawr wrth gwrs de hon i gyd yn un o'r rhei cynta ar y sîn yym ddau arall dri di cyrradd lawr a mlaen i wrach de. Ie. Na ti be dwi'n cofio am bora hwnnw. Gath Ken a Dei i lladd o ac ar y gwyn mysgoth o'dd o tu allan i'r lle ar y pryd ar ôl frifo ynde. Ie. A o'n i byth yn gwbo bora hwnnw de. O Dduw.